Guyyaa Abii Dharr Al-Ghifaariin firaasha du'aarra ciise, jaartiin isaa isa cinaa teesseeti booyutti seente, isaa sakaraata keessa jiru. Oggaa sakaraata irraa beeyfate, yeroo xiqqo irraa wayyaawe, maaltu si boochisa je'een, asitti kophaa duuta biyya tana keessatti, wanni itti si kafannu hin jiru tanaatu na boochisa jatteen namni sirra salaatu hin jiru namni si awwaalu hin jiru tanaan na boochisa jatteen lianna abuu darri ilgifaariin zamana boodaadhaa muwaawiyaa wajji xiqqoo waa'ee zakaa irratti wal dhabeeti yaanni isaa namni oggaa horii irraa wanni takka hafe akka guutuu guututti sadaqatan ja'a laakiin ammoo zakaa irraa baafnaan rakkoo hin qabu ja'a Mu'aawiyaan oggaa wal dhaban bootaa Rabazaa ja'amtu takkatti achi godaanee kophaa jiraachutti seene. Filannoo isaatiin jechu. Oggaa duuti achitti isaa jiru itti geesse namni tokko naannawa isaa hin jiru. Achi taa'ee Rabbi gabbarus seene. Tanaaf jaartiin isaa tun booyutti seente. Oggaa kana lakkii hin booyin jeen. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam inniin akkaan jaaladhu san naaf hime. Naafii gartee guyyaa tokko sahaaboota isaarraa nama sadii ka wajji tattaa'uu jirru nurra gabbaheetiini isinirraa namni tokko dachii kophaa takka saharaa takka keessatti barahaa takka keessatti du'uu jiraata ummata islaamaa hedduu ta'e tokkootu isarratti salaatee isa awwaaluu jiraata nuun je'e namni san hundinuu du'anii Isaan hundinuu Madiinaa keessattii fi magaalaa keessatti du'anii, namni san ana tahuudhaan kajeela, hoggaanii fi ruuhiin tiyya na keessaa baate, na fuudhii firaasha, yaani karaa walakkaa irra na kaayi, achitti ummata islaamaa tokkoos dhufee narra salaatuu jira, garee mu'umina irraa taate je'een. Hoggaaniif inni du'e waan itti kafantu hin qabdu. Isa dhiiteeti. Eeganaa huccuu takka gubbaa keeysee karaa walakkaa keeysee gubbaa teeysee boochi. Isuma akkana taa'uu jiru Abdallaah ibnu Mas'uud Iraaq irraa Kuufa irraa barattoota isaatii wajjiin akkasuma ammaas ummanni Ansaaraa hedduun isaa wajji as deeman. Osoo deemu jiranii kararratti janaazaa takka dhufan ka intalti takka gubbaa teeysee boochu. rifataniin maaltu si boochisa yaa gabrittii rabbii ja'aniin inni du'e kun saahaabticha ergamaa rabbii saahiba ergamaa rabbii abuu darri ilgifaariidha waaniin isatti kafanu hin qabu nama na gargaaree na wajji awwaalu hin qabu tanaan na boochisa jatteen sahaaboonni rifatanii cahanii warri ansaaraa kun huccuu isaanii hundiinuu kamiitu firraa baasaan firraa baasanii ansoolaa isaanii fuudhanii isa kafananii gubbatti salaatanii isa awwaalan gareen hedduun tun Eganaa isaan hundinuu taa'anii yaadatan. Abdallah ibn Mas'ud jecha guyyaa inni Tabuuk dhufe ergamaan Rabbii isaan jee ka kophatti isa faarse san yaadatee ummata kanaa fi barattoota isaatti hime. Maal jee Abdullah ibn Mas'ud guyyaa nuti Tabuuk dhayne jee. Abu Dharr al-Ghifaariin nu booda gaalli isaa isaan deemuu dadhabee. kophaa isaa ergamaa rabbii jala akkamittiin ifa je'ee eega nuti tabuuk dhaynee tattaa'u jirru halaala irraa zaatni nama tokkoo as deemu jirti jee yeroo tana ergamaan rabbii arkeeti namni as deemu jiru kun abuu darri jee sahaabootaan rahimallahu abaa darrin rabbiin abaa darriif rahmata haa godhu yadhabu wahdahu kophaa isaati deema wayaciishu wahdahu kophaa isaati jiraata wayamuutu wahdahu kophaa isaati du'u jiraata jee akkuma kanatti akkuma ergamaan rabbii jee sanitti kophaa du'e akkasuma guyyaanii fi gartee rasuulli isaan jee nama mu'minaatu isarra salaata isaan jee jeeti jara kanatti hime Yeroo tana warri irra salaate kun hundi gammadan. Leenna Ergamaan Rabbii lakkaa nutiin kun mu'umina, Ergamaa Rabbiitiitu ragaa nuu beehe isa irra salaatuudhaan jechuudhaan bar. Eegas isa kafanan. Laal miskiinummaan Sahaboota Ergamaa Rabbii gurguddaa kana Abuu Dharri Al-Ghifaarii, Khaamisu man aslama min ashaabi Nabiyyi sallallaahu aleyhi wa sallam, Sahaboota Ergamaa Rabbiitirraa nama shanaffaa amane. keessa dura namni afur qoftiin amane jechu bar nama yeroo duraatiif assalaamu alaykum ergamaa rabbiitiin jee ka takkaa sanamaaf hin sujuudin haala kanaan duniyaarraa deeme caabidan zaahidan haala gartee rabbi gabbaruun duniyaarraa dantaa dhabaa haala taheen jechu bar saniif ergamaan rabbii jaa maa adallati ilkhaduraa'u jaa walaa aqallati ilkhabraa'u min asdaqa dhii lahjatin wa awfaa min abii dharrin jaa Samiin tun takkaa hin gaaddiseesine, dacheenis hin baadhanne, nama akkaan haasawni isaadhaa dhugaa, ka beellamallee namaa guutu, Abii Dharr Ilghifaarii irra ja'a bar. Akkasumammaas Ergamaan Rabbii namni gartee nama tokko if gaqqabu, akka Iisaa ilma Maryam if gaqqabu, namni arkuu fadhe, sifa Abii Dharr Ilghifaarii tana haa laaluu ja'a, akkanatti if gaqqabaa ja'a. Sahaabota Ergamaa Rabbii, Isaanowwan gurguddaa kanatti hidhanna. Duniyaa keessatti akka Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nurraa jaalatuuf sadarkaa teenyallee nuu ol fuudhuuf jecha warra Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa, Ergamaa Rabbiitii fi sahaaboota isaatii wajjiin jannata keessatti walitti qabamurraa Rabbiin nu haa godhu.